Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batamuan pulang lawan ulun Pakacil Didin Apa habar biar pula mamarina wan dangsanak barataan Mudah-mudahan sehat walafiyatlah Nang lagi garing mudah-mudahan lakas wigas, lakas ampih, lakas sembuh. nang lagi bausaha bagawi badagang manglotok atau pun nang lainnya mudah mudahan barajaki nang haja kita barataan rajaki yang berkah dan berlimpah nah sama nang kita belalah hari ini masih seputar banjarmasin kita hari ini ada di siring nol kilometer nah. di siring 0 km jadi bapak kita di siring 0 km nih ini ada subscriber Pak Kacil nah nang lawas sudah pada boleh ke Banjar ya nah, jadi bahari Jersidin tancak uh, eh, dudukan di Pantai Jodoh ya Nah, kalau kanakan wahini kita kada tahu Pantai Jodoh tu mana. Nah, duduk di Pantai Jodoh minum es nyiur tiap hari. Nah, Pantai Jodoh ni dulunya ya 0 kilometer nah. Nah, lah. Tu jadi dulu sebelum jadi siring, belum sebelum ngarannya uh, nol kilometer nah ngarannya pantai jodoh di sini jadi kada sebagus ini pang siring hari masih ulin nah, nah jadi selajur aja kita belalah berjalan berputar uh, eh, siring nih nah, bujuran malam minggu inilah nah jadi umpati terus video Pak Haji ini sampai totong sampai habis jalan berkejipan nah walaupun malam harinya lah nah Pak Haji ini balalah terus

Rajak bubuhan BPK jua latihan di sini. Kebetulan ini malam minggu lah, jadi di sini rame jua. Walaupun sebenarnya kada malam minggu rame jua di sini, tapi ini malam minggu lebih rame. Nah, ada yang maunjun orang, nah ada nang sekadar santai bersama keluarga menikmati malam, ada yang silakan duduk-duduk. Nah, berbagai aktivitas orang di Siring. Nah, sebelumnya kita lanjut. Sebelum kita lanjutakan, nah dibantu dulu lah yang belum subscribe, like, comment, one share video-video bakacil didin dibantu dulu dinyalakan lonceng notifikasinya nah, supaya bertambah banyak nang melihati karena, karena di subarang sana itu kena nah nah lebih banyak orang dan lebih rame banyak musik-musik kuliner dan lain-lain nah kebetulan karena ini malam minggu juga kita hendak melihat pasar terapung

Nah, betulan di sebelah kanan kita ini juga juga Masjid Raya Sabila Muhtadin. Nah, kalau esok hari Minggu pagi di sini Car Free Day. Nah, kawasan ini nah, kawasan Car Free Day. Nah, jadi nang istilahnya jauh lawas kada ke Banjar atau dulu pernah eh,

ini apa deh makanan makanan kekinian gorengan mainan anak anak jadi serbada nah kaos kaki ada juga ada di sini tas ada juga mie gacoan nah, karena esok pagi di sini menjadi salah satu uh, wadah juga orang untuk berwisata nah

um Sungai Madang nang daerah-daerah sana lah jadi bubuhan sidin-sidin ini bamalam di sini guring jadi jam habis asar biasa sampai atau jam asar-asar sampai di sini hari Sabtu sore nah jadi untuk um menunggu malam minggu menunggu hari minggu wah bubuhan sidin bamalam di sini guring di sini ada yang guring di jukung ada yang guring di antara.

pasar terapung di siring menara pandang banjarmasin nah iya kah ada kah nang labih tahu kisah nya nah kalo ada nang labih tahu kisah nya komen lah nah ni kita sedikit betakun jua lawan sidin nang um para pedagang nih nang kaya apa sidin sehari harinya guring disini.

itu sampai ke pasar lama jembatan pasar lama itu banyak rumah-rumah lanting lawan rumah-rumah bahari dulu nah salah satunya rumah um nininya kawan takacil ada di situ nah tap um rumah bahari nah rumah iya tahun samilan ratus dua puluhan kaitu nah rumah-rumah banjir bahari masih ada dulu di sini di pinggir sungai nih nah. Ada rumah kawan jua yang guring di lanting ada beberapa ikung rumah pakacil kawan pakacil nang di lanting guringnya di sini ada jua nah jadi dulu sebelum jadi siring ini itu lah mungkin ada nang ingat kah jua di sini ada jua di situ hipindo nah wadah gasan main biliar jua dulu di situ nah ada dulu di situ lah.

bahkan berjualan baju pun ada di sini nah nah nah, nah baju menara pandang siring sendal topi nah Nah ini ada bubuhan uh, wanita Dayak. Nah, nah ya.

Nah, di sini ada jua aksesoris eh, apa namanya bahan anyaman. Nah, jadi bagi wisatawan dari luar daerah, nah bisa membeli anyaman-anyaman di sini. Nah, ini khusus dari Kalimantan, nah anyaman-anyaman. Jadi bisa membeli di sini. Nah.

Jadi bila mambawa anak ka sini ni kada harapan manangis anaknya asal dibawa bamainan. Kalau kada nah bisa manangis am. Iya kah? Nah.

Dahulu waktu zaman dulu mungkin kadada rumah jabatan wali kota di sini nah sekarang ada kalau kada salah ini dahulu kantor bapeda provinsi kalimantan selatan di daerah parak sini nah di sebelahnya tu kan dulu kantor DPRD provinsi kalimantan selatan nah waktu zaman ini disebut. Pantai Jodoh ya kah nah sakarang ini kada lagi disebut Pantai Jodoh nah jadi bubuhan pian nang tadi nang minta ulahakan video bahwa uh, bahari itu Pantai Jodoh di muka uh, kantor pemerintah provinsi Kalimantan Selatan nah komen Komen, kayapa apakah ada kanangan pian di sini bahari apa bamain kah minum es nyiur kah bahari minum apa kah di sini nah bahari kan di sini memang taman jua tapi disebut dengan kota jodoh apakah pian dapat jodoh di sini kah jua nah kita kada tahu lah nah jadi komen nah pian pian nang tadi pernah bisi pangalaman di sepanjang siring dan kota jodoh ini lah nah kira kira ini dulu nang bisa ulun. sampaiakan habarakan hari ini malam ini kaya ulun ni sudah bakaliling dari nol kilometer tadi lewat jambatan merdeka ke pasar terapung karna malam minggu jadi ada pasar terapung ke menara pandang jambatan pasar lama bulik pulang kesini lah nah itu aja yang bisa ulun ulahakan video nya hari ini terima kasih nang sudah menonton video ni sampai tuntung sampai habis. Nah, terima kasih nang sudah mensubscribe, melek, mengkomen, menshare video-video bakal Acil Didin lah. Nah, mudah-mudahan kita sehatan haja beratan, mudah-mudahan kita berajekan haja beratan. Sekali lagi, hmm, menucapakan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal Acil Didin. balalah tarus sadap wah oh mantep ya wah